سڵاو من ئەحمد ئەندازیاری میکانیک و سرویس ئەدڤایزەر لە کۆمپانیای ساستێتە ئێمە هەر یەکەمان هەوڵ و کۆشیشمان بۆ ئەوەیە کە ژیانێکی خۆش بە تەندروستیشی باشەوە بژین و هەر یەک لێمە ڕۆژانە بۆ چەند کاژمێرەێک یا خۆزیاتر بەریەکەوتنمان هەیە لەگەڵ ئۆتۆمۆبیل کەواتە ئۆتۆمۆبیل بە شێوێکی ڕاستەوخۆ کاریگەری هەیە لەسەر تەندروستی هەریەکەمان ئەوڕۆکە دەمانەوێت باسی کۆمەڵێک لەو پارچانە بکەین کە لەناو ئۆتۆمبیلدا هەن، ڕاستە بچووکن، بەڵام کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر تەندروستی و ژیانی هەریەکەمان. وە یەکێک تر لە پارچە هەرە گرنگەکانی ناوەی ئۆتۆمبیل کە سەلامەتی بزوێنەری ئۆتۆمبیلی لەسەر بەندە، ئەویش بریتییە لە فلتەری. ڕۆن، ئەم فلتەرەیان فلتەرێکی دروستکراوی وڵاتی یابانە لە دوو چین پێکهاتووە کە دەبێتە هۆی پاڵفتەکردن و پاڵاوتنی ئەو ڕۆنەی کە دەچێتە ناو ماشینە ئەگەر بێت و بەکارهێنەران جۆری فلتەرەکەیان فلتەرێکی ڕەسەن بێت کەواتە مەچینەکەیان زوو گەرم نابێت واتە دەتوانێت بە ئاسانی سار بکرێتەوە وارەوەها سەررجەم پارچەکانی ناوەوەی مەچینەکەت بە شێوێکی باشتر و چاکتر چاور دەکرێت. وە یەکێکە لە تایبەتمەندی هەرە گرنگەکان کە لە فلتەری ئۆرجیناڵدا هەیە و لە فلتەری عادیدا نییە بریتیە لە بوونی سێفتی ڤاڵف سێفتی ڤاڵف سیستەمێکە بەکاردێت کاتێک بێت و بەکارهێنەر بۆ ماوەیەکی درێژ ڕۆنی بزوێنەرەکەی نەگۆڕێت ئەم فلتەریان پیسێکی زۆر لە خۆی دەگرێت بەڵام ئەم سێفتیە وا دەکات کە فلتەرەکە بە ئاسانی نەبێتەوەو سەرجەم پیسەکە بچێتەوە ناو مەچنە دووبارە کەواتە ئەمە توانای بەرگەگرتنی کاتێکی زۆرتری هەیە و توانای کۆکردنەوەی پیسێکی زۆرتری هەیە لە خۆی بەڵام لەمەیان داوانە ئەگەر بێت و بەکارهێنەر لە ماوەیەکی زۆر ڕۆنی مەچینەکەی نەگۆڕێت ئەو پیسێکە ئەو فلتەر لە خۆی کۆکردێتەوە دووبارە دەچێتەوە ناو مەچینە ئەمە شوا دەکات کە زیانێکی زۆر بە مەچینەی ئۆتۆمبیلەکانمان بگەێنێت و هەروها تایبەتمەندێشتر کە لە فلتەری ئۆرجینالدا هەیە و لە فلتەری عادیدانیا ڕووبەری فلتەرەکە ڕووبەرێکی زیاترە لە چاو ئەو فلتەرەیە کەواتە ئەم فلتەریان پیسێکی زۆرتر لە خۆی دەگرێت بۆ ماوەیەکی زیاتر بەڵام ئەم فلتەریان پیسێکی کەمتر و لە کاتێکی کەمتر دەتوانین لە خۆی بگرێت.